белем бәйрәме дип санала. Һәм дә инде белем турында берничә фикер әйтсәк тә, бик яхшы, бик хуп булыр иде. Белемне Аллаһ, Аллаһ Тәгалә тыймый безгә, киресенчә, э, белемгә омтылырга куша. Э, һәм дә инде әгәр дә без дингә күз салсак, э, бөтен әйберне, бөтен әйберне Аллаһ Тәгалә дөнья белән генә чикләми, яки ахирәт белән генә чикләми. Ул аны дөнья белән ахирәткә бүлеп чыга. Шуңа күрә дә инде без әгәр дә бәхет сорыйбыз икән, фи дарайни дип сорыйбыз. Ике дөньяда да бәхет бир дип сорыйбыз. Чөнки әгәр дә бәхет бу дөньяда гына бирелсә, ә ахирәттә бәхетсезлек булса, ни хикмәт, нәрсәгә кирәк бу бәхет? Әгәр дә бу дөньяда бәхет булмаса, ләкин ахирәттә генә булса, шулай ук ничектер аяныч, ничектер э, бик э, матур булмас. Шуңа күрә дә ген, э, хәтта без Раббана Раббана догабызда да, дөньяда да, ахирәттә дә яхшыны сөйлибез. Шуңа күрә дә ген белем дә безнең булырга тиеш ике дөньяга. Әгәр дә белем дигән әйбер дин белән генә Нитеп калса, шикләнеп калса, бу җөннегә китерми, бу җөннегә китерми. Шулай юк, шулай юк, әгәр дә безнең белемебез дөнья белән генә шикләнеп калса, шулай юк бернинди яхшылык булмас. Э, сер түгел бүгенге көндә, бүгенге көндә дини наданлык дигән э, әфәт бар. Анысы бар. Э, халыкта гап-гади дип саналган Диндә белмәве гафу ителми торган әйберләр бар. Аны һәр кешегә белергә кирәк, иң кимендә. Һәм дә Аллаһ шөкер, сәләт юк диеп, хәтеребез юк диеп, без безнең зирәклегебез әз диеп зарланырга юк. хәл. Чөнки Аллага шөкер, менә иртә белән сөйләштек бит. Э, кемгә карама югары белем бар. Кемгә карама берничә югары белеме бар. Шуңа күрә дә ген теге дивана нодан дип үзебезне атый алмыйбыз. Аллага шөкер, акыллы, акыл иясе, бик тәзирәк дип саныйбыз үзебезне. Әлхәмдүлилләһ. Шуңа күрә дә ген дини мәсьәләләрне төшенер өчен әллә ни күп кирәк түгел акыл. Аллаһ шөкер, әз генә утырырга кирәк. Э, беребез дә туганнан бирле моны белеп тумый. Бөтен кешегә өйрәнергә кирәк. Шуңа күрә Пиямас Сусам әйткән, син де или белүче бул, или белемгә омтылучы, өйрәнүче, яки тыңлап йөрүче, яки хөрмәтләүче. Ну, бишенче булма. Димәк, э, ни дини әйберләрне белмим, Белергә дә теләмим, тыңламим да, хөрмәтләмим дә бу әйберне. Менә шундый мин үз-үземә хуҗа, үз белдегем белән йөрим, үзем белермен ничек җәннәткә керергә. Бу ярамый алай, ярамый. Чөнки, чөнки сер түгел, дин безгә өйрәткән әйберләрне без үзебез кинәт кенә йоклагандамы анда өндәме уйлап чыгарып яки үз башыбыздан барып җитеп булмый, булмый. Мисал өчен, әгәр дә син зирәкле башлы кеше икән, э, хәтта сиңа беркем дә аңлатмаса, ничек түбә ябарга. Әз генә утырып алсаң, уйласаң, барыбер аны очына, э, кырыена чыгып була. Барыбер очлап, нитеп, менә дигән түбә ясап була. Бигрәк тә сәләтең булса әз-мәз. Әллә ни теге артык сәләт тә кирәк түгел. Әз генә нитсәң, карасаң, гыйбрәтләнсәң, кеше нәрсә эшләгәнне, анда дөньяның ничек икәнен карасаң, була барып җитеп. Шуңа күрә кабатлап әйтәбез, динебез безгә моны өйрәтми. Ничек телисез, шулай эшләгез. Бөтенесе яхшы булыр. Главное, хәләл булсын, сез эшләгән әйбер. Әмма, әмма дин безгә өйрәткән әйберләр ул Менә бик мөһим әйбер, әйтәсе килә нәрсә диеп, безгә ялгышырга ярамаган мәсьәләләрдә Аллаһ Тәгалә үзе безгә җавапны бирә һәм әйтә, егетләр, кызлар, әллә кайларда йөрмәгез, адашып. Менә сезгә әзер җавап, менә бу мәсьәлә буенча. Димәк, җәннәткә керер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Аны без әйтә алабыз, эй, үзем карармын, үзем хәл итермен. Но безнең бит хәл итәргә вакытыбыз юк. Безнең бит ике, өч, дүрт тормыш булса, теге яшәп чыгара. Без әйтер идек, менә беренче тормышны ничек туры килә шулай яшәрмен, ләкин бит безнең ялгышырга хакыбыз юк. Җәһәннәмнән котылыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Шулай ук, шулай ук безнең ялгышырга хакыбыз юк, ярамый ялгышырга. Ялгышсак, аның Кайтавазы бик, бик аяныч булачак. Шуңа күрәдән Аллаһ Тәгалә чираттагы бүләк буларак безгә аңлата, Егетләр, кызлар, менә шулай эшләгез, ә менә тегеләй эшләмәгез. Чөнки, файдасы да, зарары да сезнең үзегезгә генә тия. Әлхәмдулилла, әйткәнемчә, монда утыручылар зарлана алмый, надан диеп, әлхәмдулилла. Шуңа күрәдән әзме, күпме булса да, дини белемебезне үстерү буенча тырышырга кирәк.